nge ho vha tsha uri a tshi aluwa o vha a si ḓabaḓaba lini. Naho nyimele yo vha i tshi khou konḓa hayani, ha ngo tenda nyimele yawe kana nyimele ya hayani i tshi nga mu kundisa u swikelela miloro yawe. Ha ngo tenda miloro yawe i tshi fhalala. Ndi mushumi wa biko, ndi muhaga, ndi ramabindu, a dovha a vha mutambi wa ḽitambwa ḽa Muvhango ḽine ri vha ri khou mu vhona vhusiku vhuṅwe na vhuṅwe, Musumbulowo swika Ḽavhuṱanu awara ya vhuṱahe ri tshi khou vhona hafhaḽani. Ndi mufumakadzi wa muhaga, muthetshelesi wa Phalaphala FM. Khoyu o no ḓi swika fhano nḓuni dza khasho Ndi Maumela Harriet Mahuwa ane vhanzhi vha mu ḓivha sa Suzeni wa Muvhango. Hu tou itani? nṋe ndi hone ndi nga vhudzisa ngeyo ndi khou tou pfa khou tou dzhenisa na ḽa harriet Ndi khou ṱoḓa thoma hanefho uri heḽi ḽa Harriet a ri ḽi pfhi nga maanḓesa. Ndi ngani?
ni ya uri ndi ḽi- ndi ḽa munna
Ho Harriet ndi ḽa munna heri harriet khudza ipfhi nyana. heri harriet vhazwana so ndi ngazwo i bvo ndi pfi maumela so zwi amba zwo ri u khou ḽi tamba zwavhuḓi vhuḓi eh, ḽibasani ndi ḓo humbula ngazwo mutshilisi wa bonapala femba songo wa ngori life hafhaḽa kha tiktok ri life kha facebook ri life kha youtube vhone vha tea vha ṱoḓa phalaphala fm rano misi yoṱhe na hune vhone vha khou funa u ḓisa hone mbudziso dzavho ndi hanefhaḽa kha vha vhuse mbudziso iṅwe na iṅwe ine vha vha nayo tshi ḓo ri tshi swika tshifhinga ra vha ṋekedza tshifhinga tsho uri na vhone vho vha kone u vhusa mbudziso hanefhano nḓuni dza khasho life kha 086 0002503 arali no vha ni tshi khou ṋewa maiki zwa zwino khudzaipfi ha vha u tshi khou pfi eh, ḓivhadzani maumela ni nga ri mini well um, ndi nga ri maumela ndi nṋe uno eh, ndi ṅwana wa vho emile na vho willio na vho wilson eh, ndi bva ndi nzhelele that's it
a ri kho ḓi vhona zwori ndi muthu ḓe ndi muthu ono funa mini ndi muthu ono funa dzindwana kana ndi muthu wa mulalo Eh ndi nga ri mini ndi muthu wa mulalo nga maanḓa ndi pfana na mulalo mara arali ndo vha khou ḓisa hayi hayi thi nga hani bolini ndi okay ndi funa u ita zwithu nga zwanḓa ndi a pfana na u lunzhedza malungu u ḓirowa ndi a pfana na u fhaṱa zwithu nga zwanḓa nga maanḓa ndo dzula yani ndi vha ndi khou vhala ndi khou vhona muvi ndi khou ṅwala kana ndi khou shumisa zwanḓa zwanga u lunzhedza malungu kanzhisa musi muthu vha tshi mu vhona kha thelevishini vhathu ri mbo ḓi sokou tou vhona u nga ri ndi hone vhutshilo hawe honouḽa ri vha ri khou sokou tou vhona ungari khamusi eh, maumela ndi vho suzen ngo ralo ndi khou ḓo ḓivha zwo ri no alutshela ngafhi um zwezwo ni tshi khou aluwa zwa ḓa hani uri ni ḓi wane ni khou dzhena kha nḓowetshumelo yone ya zwa vhumvumvusi Oh, wow. Eh, ndo bebya gogobole ndi weston nda alutshela mamvuka nda alutshela nzhelele nda alutshela bogo muli ya manthata uh, yo ya ndo alutshela fhethu hunzhi so nda ḓa nda ḓo dzhena tshikolo kana ndi tshi fhedza grade 12 nda ḓa nda ḓo dzhena tshikolo nda ḓo dzula nzhelele ndi hafho he nda nda ita dzi audition ndi tshi khou itela lion king nda kona u wana itshi tshipiḓa tsha muvhango mara ndo ndo ya u auditionela for lion king oh Then ni tshi swika ha mbo ḓi pfhi hai hu na hu na tshiṅwe tshikhala nga ngeno kha muvhango. Eh zwo dzhia tshifhinganyana zwo dzhia tshifhinganyana ho vha na mafhungo aḽa uri hai ndi mupfufhi. Lion King i ṱoḓa vhathu vha vho no nga vho Lapfanyana ende vocal range yanga i a si nthihi kha vhuimbeleli so vha khou ri hai mani ni tshi imba inwi ni imba nga voice dzoṱhe so ri nga si ni ite uri ni imbe nthihi ri ḓo vha ri khou ni damedzhela ipfhi. khavho vhane vha vhori a vha zwi ḓivhi um eh, maumela mahuwa ane vhanzhi vha muḓivha sa susan kambongo u a imba na u imba zwino ino mbekanya mishumo sathu swika magumoni u ḓo takutshedza hafhanoni a ri mvumvusa nga ipfi ḽawe ḽa vhuḓi ḽi no ḓifhelela vha ḓo zwi pfa uri ri tshi ri ipfi ḽi a ḓifhelela ri khou amba nga ha mini e no alutshela nzhelele ndi zwone na mbuḓi ya boho eh no thoma tshikolo dzata hangei bohomo ndi ya malume vho wilson gomba ndi khou ṱoḓa ḓivha zwori ndi tshini tsho ni bvisaho hangei um dzata musi ni tshi vho ya nga ngei eh, bohom eh, a ri to namba ri ambe sphiri nasi eh, ho vha na nda ndi tshi khou aluswa nga mani wanga vhane zwa zwino eh, ndi vhone vhane vho sala vha m- vha mme kha nṋe eh ba ba kono amba vha tshi khou vhudza malume yanga uri no vhone a vha khou kona u manedzhana na zwine na nga nḓila ine nda vha ngayo eh ndi khou sokou pfha u nga ri ṱhaṅwe ndo vha ndi muthu ane o maṱhoba ali nga etsho tshifhinga so ndi hezwi malume nga vha tshi ḓo nḓe vha ḓo vha ndzhia nga april ro bvalela good friday nda mbo ḓisi wa bohom ndo dzhena vp manthata vha tshi swika vhayani ndi hezwi vha khou swika vha khou swika vha ri eh, kha ri ṱuwe zwa zwino ni khou ṋambana na dzula bohom kana vha khou swika vha ri hai ndi uri eh, kha ri sokou ṱuwa vho ni khou yo dala mathina ndi hone u ṱuwa Eh, ndi uri kha ri soko ri nga tshifhinga tshilani vhana vha vhudziwi zwithu zwinzhi Mm. hai vhana vha vhudziwi zwithu zwinzhi Ni- ni- dzi pakani zwiambaro na paka ri khou ṱuwa mathina na ri muvi yo no dzhiiwa kale ri khou ṱuwa ekezo ndi tshithu swapalapala fm na tshifhinga mbuḓirira fuminete ndi bva kha ware vhufumi nṋe na vhone kha ri thome ri fhire nga hafha musi ri tshi vhuya ri fanela u ḓivha zwithu zwinzhi nga nṋe ndi na maṅwe mafhungo manzhi ane nda khou ṱoḓa u vhudzisa ndi a zwi ḓivha uri na vhone hafho hone vha vha hone o no vha na dzimbudzo fhedzi kha vha dzi rumela vha songo angwa 086 02503 nahone ri live facebook na youtube

phalaphala fm fm ri na nnu misi yoṱhe ro ḓigeḓa ro ḓigeḓa kha phalaphala fm fuminthihi wa minete ndi bva kha wari ya vhumalo ndi ya koperasi ya khasho ya la afurika tshipembe mbekanyamushumo ndi ro ḓigeḓa vha na msp namusi ro ḓigeḓa na mahumela harriet mahuwa hu no uri vhanzhi vha mu ḓivha sa vho susan vha muvhango mufumakadzi ane a konḓelela nga maanḓa ndi kho ḓo ri vha pfhe uri havha mufumakadzi vha na vhuhali nga nḓila ḓe Eh, ndi khou amba vho suzeni Ndi- ndi na- ndi na zwiṅwe hafhaḽa zwine nda zwi dzudzanya ndi khou ḓo ri pfa uri vho suzeni vha na vhuhali nga nḓilaḓe
a zwi ḓifhi zwone u dzula wo thetshelesa mufumakadzi a tshi khou amba mafhungo o dziaho a u fhaṱa nahone o ḓalaho nyaluwo ri khou amba mufumakadzi ane a tou vha ṱhuṱhuwedzo nga ene muṋe kha vha ri ri dzheni hafha kha muvhango ee vho mpfa kha muvhango a zwi dini

Vhanzhi musi vha tshi khou vhona vho Suzeni vha sokou ri havha mufumakadzi ngoho vha na mbilu yo konḓela. Zwi ḓa hani uri sa maumela mahuwa ni kone u ri bvisela character heiḽa ri kone u vhona houḽa mufumakadzi ane a nga vho Suzeni ngauri ndi vhona u nga ra zwithu zwo leluwaho? Zwone a zwi ngo leluwa na luthihi hu pfhi an actor prepares. Vha ḓo vhala script vha tshi vhalulula vha tshi vha tshi vhona zwa uri okay hoyu muthu u nga heyi nḓila u nga heyi nḓila hapfhi hu khou liliwa hu khou liliwa Eh, ndi uri tshiṅwe na tshiṅwe tshine tsha itiwa tshi itiwa nga, nga, nga, nga vhuronwane ngori a u sokou swika wa takala zwithu zwi khou ri u takale u ḓo pfa vhaṅwe mona vha tshi cut zwinoi eh u studisa Susan na u mu ḓivha uri ndi mufumakadzi ḓe wa kono a be ano maḓuvha na musi ndi khou tshimbila tshiṱaṱani ndo no tou vha Susan I mean yo vha miṅwaha yo no swika 22 so um u wala script hu avha na vhathu vhene vha vha khou vha khou vhathu vho no nga vho vho masindi vha khou tsivhudza uri mufumakadzi u rali hi arali nga heneiḽa nḓila ine vha itisa ngayo wa kona u zwa zwa uri um suzanei ei ndi muthu ane o dzingidelela hafha kha nṋe o no dzula o no dzhia tshipiḓa kanzhi ri tshi pfa mafhungo a vhaḓivhalea hu tshi pfhi a vho ngo amba na vhathu zwavhuḓi zwi vha zwi khou bva kha mafhungo o no tonga aneo a musi hu tshi khou ṱanganiwa naye a vhidzwa nga dzina ḽa tshiṱorini a pfha uri e a vhathu vha khou mmbora Izwo zwi ni ita uri ni pfe ni nga nḓila-ḓe? Ngauri ndi vhona ungari hetshi ndi tshone tshifhinga tshavhuḓi tsha uri na vhathetshelesi vha no khou thetshelesa vha zwi ḓivhe uri hai mathina hoyu ri tshi ṱangana nae ri fanela u mu vhidza nga heyi nḓila, uri ene u khou ṱoḓa u vhidzwa u pfi Vho Suzan zwo luga kana u khou ḓa u vhidzwa u pfi Maumela. A hu na zwithu zwo no takadza u pfana na muthu, u pfa muthu a tshi khou mmbidza nga dzina a tshi ri Maumela, vha ḓo, na u ima ndi ḓo ima. Vha vhuya vha ri, Suzan, vha zwi ḓivhe zwa uri hu na vhathu vhene vha nga vha vho swika 3 milioni vho mbidza usuzene ṋamusi nga ḓuvha ḽithihi fhedzi ndi, ndi, ndi vha dzhia sa phathi ya vhathu vha gurupu vhane vha khou ṱoḓa u lumelisana na suzene a vha khou ḓo lumelisana na nṋe sa muthu so vha ri kha nṋe vha ri mahumelai ndi ḓo vha ṱoḓa no vha ṱoḓa uri ndi nyona u tou ḓivha nga u rali u ḓivhiwa zwi a takadza hone nṋe na musi ndo tou ri heriethe hei o to zwi yesa ndi khou ḓi rumele murahu hangei kha malume vho wilson arali vha vha tshi khou thetshelesa zwino a nga vha vhudza uri mini nga nṱhani ya uri ndi vhona ungari arali hu tshi khou tou pfhi muthu o u alusa zwi dzhia zwinzhi nga maanḓa kha muthu a tou dzhia ṅwana a mu alusa na musi mashaka ngori zwa zwino ri khou tshila kha shango ḽine na mashaka vha khou litsha vhana vha havho vha mashaka avho vha tshi sokou tshimbila badani vha vhe vha si na haya E, ndi nga ri ndi khou livhuwa u vha khotsi kha nṋe. Vho vha khotsi nga nḓila i mangadzaho kha vhutshilo hanga. E, ho vha hu si uri vhone a vha na vhana, vha vha vha na vhana, vha, vha na vhana vhaṋa. E, vha soko pfa ungari vha nga eda nṋe na khaladzi yanga hanefho, zwa ita badi. Zwithu zwe vha ita ndi zwihulwane nga maanḓa. E, ndi khou pfa ngoho-i, e, arali ndo ndo laṱiwa nda ḓa ndi si muthu, mara vho ngalusa. Zwiṅwe zwithu zwe ra zwi wanulusa e, ndi zwa uri ni muthu ane a vha uri ha ni fheli mbilu nga u ṱavhanya. E, kha shango ḽine ḽine ra khou tshila khaḽo ḽine vhathu u tou pfha u tshi pfupfi vho gwazana vha khou gwazanela zwikalo zwa mahafhe ni zwi kona hani eh ndi soko pfha ungari vhutshiloni ndi nga ha nṋe eh ne ne ne ndi muthu lo no pfi self possessed eh ndi khou mu to ṱalutshelidzwa zwone nga tshivenḓa zwi amba zwori ndo ḓi arrest ndo ḓi fara ndo ḓi fara lune tshiṅwe na tshiṅwe tshine tsha itea ndi nṋe ndi nga ngomu khazwo hu ḓi nga na dzi tsheo dzine nda nga dzi dzhia ndi nṋe ndi nga ngomu khazwo a thi a thi a thi dzhi vhutshilo nda nda vha ndi khou vhona muṅwe mulandu uri nga arali nṋe na songo ita izwi nda ḓo vha ndi si hafha tshiṅwe na tshiṅwe ndi responsible ya tshiṅwe na tshiṅwe tshine tsha khou itea vhutshiloni yanga naho ine uri muthu o ṱoḓa ndi khou tou amba na muṱhanga o no ḓoḓa ri kha nṋe a ri ndi khou ni funa ndi responsible ya hezwo ndi ku- ah, ngo ro namba ra ra kanda kha ḽeḽo kha ri mbo ḓi namba ri lavhelese eh, zwino maumele hu ḓivha vho na muṅwe ane fana khou tshila naye vhutshiloni kana no comment hai ai a thi zwi kombizwa ngori vhaṅwe vha khou ḓi ṱalela hafhanoni vha ri hai kha musi ndo namba nda vhona ḓinga ḽa mbilu yanga ngauri vhaṅwe vhathu vha be u tou vha vhona u kha ḓi tou vha kule uri hoyu ndi a hoyu ndi ene wanga oyu okay kha ndi ambe zwo zwino hai not zwo zwino vhulimi Mm. mm. zwa zwino ndi musidzana si
086 vha songo angwa mthetshelesi wa phalaphala fm ri live kha facebook na kha youtube vha nga vha ri ṱalela vha vhona zwa uri musi u tshi khou ambiwa nga ha maumela mahuwa ndi muthuḓe ngauri thi vho zwi pfa uri hu pfi hu na suzena dovha hafhu havha na maumela mahuwa zwino zwi leluwa hani uri musi ni tshi khou tshila ni kone u vha fhambanya vha vhathu vhavhili ngauri ndi sokou pfa ungari tshiṅwe tshifhinga ungari zwezwi u tshi khou actor houḽa muthu we vha u khou actor ene namusi khamusi a tshi khou lila suzeni u tshi pfi u khou lila namusi u tshi swika hone wa swika hayani wo bilufhala nga nṱhani ha zwe wa vha u tshi khou actor zwone musi u mushumoni ni zwi kona hani u zwi fhambanyisa eh u ya u to amba ngothi a zwi konadzei u bva sa suzeni arali suzeni o vha khou lila wa dovha wa bva wa vha mahumela naho wa takala heḽa dikitela ḽi vha ḽi tshe hone nga ngomu mbiluni so zwine nda ita um ndi mbo ḓi swika hayani nda thoma nda eḓela thoma nda ḓifha awara nyana u eḓela ngori a vha to ṱangana na nṋe ndi suzene ndo dinwa nga zwindini na zwiito zwawe vha vha ḓo vhona ndi, ndi muṅwevho e ndi ḓo vha fhindula zwavhuḓi mara ndi ḓo vha ndi khou pfa vha khou mphedzela tshifhinga badi nda swika nda eḓela hayani ndi tshi vuwa ya ndi vuwa ndi nṋe onouḽa wa mulovha namba mulovha lu awara nyana vha khou zwi vhona vha vhuya vha pfa vho tshipfi muthu o no actor o vha fhindula nga nḓila i si yone vha ḓi vhudzisa uri khou bva gai Mm. Zwino kha avha vhaṱuku vhane vha vhori vha khou tama u vha vhatambi vha matambi yo ngo fhambana ndi ifhio ngeletshedzo ine na nga i ṋekedza nga nṱhani ndi vhona ungari na hanefho arali u tshi khou tama u vha mutambi wa matambo yo ngo fhambana ndi ngeletshedzo eh iṅwe ngeletshedzo key eh muthu u ya vha thi ḓi zori eh zwipfi mini consistent nga tshivenḓa eh kha vha ḓo vha tshi khou zwi ḓivha zwavhuḓi vhuḓi uri vhone vha khou ṱoḓa u itani vhutshiloni kha vha farelele kha zwezwo zwithu zwo no nga dzi social media dzenedzi um kha vha dzhenelele vhaṅwe munna vho ḓa vha mbudza vha ri vhone vha khou nyanga u acta nṋe nda vha vhudzisa uri vhone vha na social media na vha ri hii ndi ri ah, zwino vhathu vha ḓo vha vhona gai ngori hano maḓuvha ndi zwithu zwine zwa shuma zwenezwo um ngeletshedzo ine nda khou vha vhudza yone ndi ya uri um a ri a ri a ri ṱoḓi mushumo fhedzi kha ḽa south africa shango ḽo no vha international south africa ndi ṱhukhu kha vha ḓo dzhenelela kha zwithu zwa dzi social media vha ḓivhonadze uri vhone vha na vhukoni ngori muthu wa kona u dzula hayani na makhulu wawe vha wana vha tshi vha vhea phanḓa ha khamera zwa konḓa badi zwi a konḓa mm. founu yanga i khou lila hafhanoni e eh, hu na muṅwe muthu no uri u khou ṱoḓa amba u na mulaedza fhedzi kha ri thome ri fhire ngafha ri tshi khou vhuya ri tshi tou vhuya fhedzi hu na muṅwe muthu ane a vha na mulaedza a i khou lila lwa nyana afha Phalaphala FM yo saina muwano wa vhuḓifari u ya nga ṱhoḓea ya Broadcasting Complaints Commission of South Africa. phalaphala fm fm ri na nnu misi yo ro ḓigeḓa ro ḓigeḓa kha phalaphala fm fumbili wa minete ndi bva kha wara ya vhumalo ndi na mulaedza hafha ndi khou amba hoyu une ndi kale u tshi khou lila hafha foununi yanga kha ri pfe khoyu
Maumela ndi muthu we a thoma u swika o tou ḓa u dala kha ṅwaha wa 2022 last year December a vha muthu we a vha o tou ḓa u dala a farea nga nḓila yavhuḓi. A vha muthu we a thomwa muthu ane a khou amba uri ndo vhona mudzimu nga ngomu kerekeni yavho a vha muthu ane musi hezwi ndi tshi khou amba nga muthu ano khou pfhi maumela u tou vha muruṅwa nga ngomu nḓuni ya mudzimu a tshi losha hu vha na na iṅwe dimension i songo ḓoweleyaho nga ngomu kerekeni hu vha no dzinginea vhathu vha thoma u tshintsha wa zwi pfha zwori vhathu a vha tsheho kha ḽifhasi ḽo ḓoweleaho ende mamela ndi muthu o ṋewa vhuimbeleli ndi muthu ane a kona u funza u funzele kwawe ko itela uri muthu a rembuluwe naho arali o vha o tou ḓa u lo u dala zwi itela uri a ḓipfhe zwori e, zwine nda khou tshila zwone a si zwone ndi khou tea u shanduka ndi muthu o no kona u sumbedza muthu kana u fhaṱa muthu uri muthu kha bve kha zwine a vha khazwo a fune mudzimu a songo ya kerekeni nga dzina kha ye kha ye kerekeni a khou losha mudzimu a pfha zwori nṋe ndi khou tou losha mudzimu ndi zwiṅwe zwa zwiṅwe zwithu zwine nda zwi pfha zwori ndi nga amba nga haye ḽatsha ḽa kovhela ngori ndo no vhona vhuhulwane ha mudzimu nga haye vhu tshi khou shuma ndi muthu o ṋewaho Ene ndi muthu ane a vha na mbidzo ine yo vha i sa vhonali, yo ḓa ya dzumbululee nga ngomu kerekeni, a, a thoma u zwi vhona zwo uri ndi khou tea u shumela Mudzimu nga ngoho, ndi khou tea u ḓiṋekedzela nga ngomu nḓuni ya Mudzimu. Namusi arali a vha a siho, ri a sokou pfa u nga ri na zwithu zwo ṱahelaho khaye, ende ndi muthu a thi ḓivhi zwo uri ri nga tou mu vhesa mini ngori ri nga, ndi nga ambesa nga haye musi ndi khou lavhelesa zwine a zwi ita nga ngomu nḓuni ya Mudzimu. Ndi muthu ane Mudzimu vho tou mu ruma ende vha mu ḓisa zwi na nḓila yazwo zwo ri u khou ḓo rembulusa vhunzhi ha vhathu vhe vha vha vho xela vhathu vhane a vha ḓivhi mudzimu ngori sanda iṅwe na iṅwe ri dzula ri khou rabelela vhathu vhane vha vha vho ḓa vha khou lwala
musi ni tshi tou swika hafha no mbo ḓi doba founu ari ndi khou funa u funela vha muthu ngo ṱavhanya ṱavhanya nga maanḓa ndi ri vha khou funa u thetshelesa ngo ṱavhanya ndi khou ḓivha uri vhushaka vhewe ndi vhushaka ḓe um ndi mentor kha nṋe. Um, so kha eh, zwifhiwa zwa muya mukhethwa nṋe I, ndi wela kha ili ḽa vhaporofita hili so hu na zwi hu na dzimpho ṱhanu dza the dza vhufunzi nṋe ndi wela kha vhuporofita so havha ndi muporofita and then vha khou mentora oh okay zwine zwa amba zwori kha vhaḽa vhane vha vhori a vha zwi ḓivhi um a zwi gumi kha vhuimbeleli fhedzi mm. ndi hezwiḽa zwe na musi ndi tshi khou ni ṋekedza maiki ndi khou ri ḓiḓivhadze ni ri ṱalutshedze na zwezwo uri ndi muimbeleli nda dovha hafhu nda vha muporofita kana ndi nḓilani yo vha muporofita okay eh.
zwi amba mini kha ini musi muthu vho to raliho vhane vha vhori ndi mueletshedzi wanu vho tenda uri vha vhe tshipiḓa tsha ino mbekanyamushumo u itela u ni khoḓa khathihi no ri ḓivhadza nga muthu ane na vha ene ndo ndo tshuwa luṅwe zwi amba zwori vha khou nthetshelesa zwa zwino um zwi amba zwihulwane nga maanḓa kha nṋe um musi vhafunzi vho khantshi kana muporofita wa mudzimu vho khantshi vha tshi khou amba nga nṋe nga heyi nḓila um a si kale ndo vha ḓivha mara ndi khou vhona progress nnzhi vhutshiloni hanga ndo livhuwa nga maanḓa ri tshi lavhelesa heyi nḓowetshumo ine na vha khayo Ndi nḓowetshumo ine vhathu vha relela zwithu zwo yaho nga u fhambana. Inwi zwa zwino ro no zwi ḓivha zwa uri ni mutendi. Vhutendi haṋu vhu ni thusa nga nḓila-ḓe kha musi ni ni kha lwendo lwaṋu? Ee, musi ndi kha holu lwendo vhutendi hanga vhu ntshuma, vhu, vhu ntshumela nga nḓila ya uri muthu muṅwe na muṅwe u na ndugelo dza u ita vhurereli vhune, vhuṅwe na vhuṅwe vhune a vhu funa. eh muthu muṅwe na muṅwe roṱhe ri khou ita vhurereli ri khou relela zwezwo zwine ra zwi ḓivha hu na vhanzhi vho ḓaho kha nṋe vha tshi khou mbudza uri nṋe ndi na mbidzo eh ya vhunganga ndi ya vhona nṋe a zwi a zwi mbavhi fhethu eh zwine nṋe nda zwi ḓivha ndi uri nṋe ndi na vhurereli ha vhutendi ha murena yesu hezwo ndi zwine nṋe nda zwi ḓivha
ndi dovha hafhu nda vha na muṅwe mulaedza futhi mara ndi tshi to humbulela unga vho kubva kha mulaedza eh
kha tshimangadzo
okay ari ari tshimangadzo ndi mukomana wanga uri ndi ene nanga vha khamusi okay ari ri na muṅwe mulaedza khou imtshitshelesi wa phalaphala fm
ndi masiari maumela murathu wanga eh, zwine nda nga tou thoma ngalo ndi la uri it was not easy but it was worth it ndi nga amba nda ri no ri vhona mudzimu kha vhutshilo haṋu no ri vhona u takulwa haṋu nga mudzimu mudzimu o tshimbila na inwi kha nḓila ya vhutshilo zwo vha zwi si izi na luthihi kha kualutshele kwanu zwo vha zwi si izi u ḓiwana u tshi aluwa muṱani wa une wa vha uri a hu na vhabebi vhoṱhe vho fhelelaho Wa sedza uri na musi ni tshi khou aluwa mavho vha vha hone mihulu mara vha vha vha siho kha phitsha na uri vha vha hone vho vha vha siho ra livhuwa uri ko kula ku alusele kwenu na aluwa ngako a no ngo vha ṅwana wo ḓi laṱekanya na shango a no ngo vha musidzana wo ḓi ṋekedzela shango no vha musidzana o kuvhanganaho ra livhuwa Mudzimu o ni ita uri a ni ṋea luvalo, huya ha vha Mudzimu we a ni lisa a lisa vhutshilo haṋu, ha vha Mudzimu we a ni dededza a ni fha mbilu yo kona u konḓelela nyimele dzoṱhe. Mara na si khezwi Mudzimu vha ni tonda nga mushumo na ḓiwana ni TV-ni. Muṱani washu

na vha muḓinḓa wa mudzimu ane a tshea fhungo a sa kombamisi lune nṋe ndi khou tou amba nga inoni maipfi ndi khou ni tamela mashidu nda ri ṅono miyanga kha zwi ni nakele zwa vhuno vhutshilo kha zwi ni tshimbilele kha bisinesi yanu kha mushumo wa mudzimu mudzimu kha ni ite nga vhuthu a ni ḓadzele a ni fhe muya mukhethwa wa dzinzumbululo mudzimu kha vhe na inwi vhutshiloni hanu hoṱhe ni tshi bva na musi ni tshi dzhena zwavhuḓi na zwivhuya kha zwi ni tevhele amen Amen.
Zwino ngi khou amba na nga mafhungo a mabindu. Ndi mabindu ḓe ane eh, maumela a vha khao? yo
eh, ndi na tshikolo tsha film tsho no pfi aaca african academy of cinematic arts uh, tshi wanala ngafha kha renberg eh, so n- tsho establishiwa six years ago eh, i think ndi nga ri kha zwithu zwa mabindu ndi zwone zwine nda nda ḓivha zwa uri zwa zwino ndi ndi ndi ndi tshiimiswa tsho imaho nga saturday vhana vha vha- vha class ya 20 22 yo i khou graduate so ya ri khou pfumbudza vhathu vhukuma vhane vha ḓo dzhena kha film industry vha ita zwihulwane tshifhango ita no sumbedza mafhungo a uri um zwa songo leluwa musi ni tshi khou aluwa muḓini une yavha uri ho vha hu si na vhabebi um hu na vhaswa vhane vha khou thetshelesa zwa zwino vhane vha vhori u kha ḽa nyimele ende zwa zwino vhutshilo vhu vho konḓesa ndi soko to vhona ungari nga nṱhani ya vhudavhidzani na thekhinolodzhi vhune ra vha ri tshi khou vhona ri tshi khou vhona vhaṅwe vhathu vha tshi to ngari zwavho zwo dzula zwavhuḓi muthu one a vhuya a humbula ungari khamusi nṋe ndi nga nṱhani uri a thina vhabebi khamusi ngori ndi sena vha vhabebi a thi nga swikeleli miloro yanga ndi nga ri mini khayo a tshi khou thetshelesa zwa zwino a hu na muloro wu no farwa nga uri vhonyi vha hone vhonyi a vhaho um kha vha lore kha vha lore zwa impossible kha vha lore zwine muthu a ḓo ri a tshi vha sedza a ri havha vha lwala vha vha humbula zwithu zwi si zwavhuḓi miḽoro yanga yo impossible nga nḓila ine muthu anga ra khonsedza zwino ari ah vhone vhone vhono progressa badi a thi khou ya nda vhona ndo ita tshithu vhutshiloni ndi khou sokou vhona uri hu na zwinzhi zwine nda khou tea u bveledza hu na vhanzhi vhane vha khou tou wana ndamulelo ngori nṋe ndo bveledza tshiṅwe tshithu vhutshiloni um kha vha lore mani vha songo dzula vha ri thina vhabebi a thina mini u sa vha na vhabebi ndi tshiṅwe tsha zwidina tshi no ḓo vha fhaṱa bone matshelo ṋamusi ndi ḓuvha ḽa mabebo ḽa tshimange Ndi khou ṱoḓa uri mpho yawe i vhe u mu imbela ḓuvha ḽa mabebo ṋamusi hanefha kha khasho. Okay.
eh yo tshimangadzo ndi mukomana wanga we a tou adopta miyawe ndi mufumakadzi wa miyanga ndi murathu wa miyanga miyanga vho ri lovha a ri ri khou ni adopta ni phathi ya muṱa so ndi mu funa nga mbilu yanga nthihi happy birthday happy birthday to you ipip hure vhaimbi hone mthetshelezi wa phalaphala fm hape u tshi tori kha vhaimbe a vha ṱoḓi u imba mara vha songo vhilela vhone izwo tea fo mina ndo livha kha uri vhuṱahe u khou takutshedza fha a mbo ḓi ri kanzwa nga muzika wawe 0860002503 kana vha shumisa mulaudzi prsabc co za kana vha ya kha facebook kana vha shumisa twitter vha sie mulaedza wavho wa mbudziso iṅwe na iṅwe ine vha vha tshi khou ṱoḓa mu vhudzisa ngori hu nga ḓi vha zwezwi henezwi vha nga zwi nga ḓi tea vha si dovha vha mu vhona fhethu na tiko ro tou mu ḓisa hanefha uri vhone vha ambe naye um kha ri pfhi hafha u tou nga ri na muthu eh, ḽo kovhela 086 3002503 ndi hafho hune mutshilisi wa phalaphala fm vhone vha nga kona u founa vha vhudzisa mbudziso iṅwe na iṅwe ine vha vha nayo hei ya lwendo lwo vha lulapfu thiri phalaphala lokovhela
ndi magokwana misitiyi ah ndi komana nyini mathamba tshira nyamalera mulai ndi mara si thamba tshira wa phalaphala ka
ndakombela vhushaka vhuthu zene uri vhuthu zene vho ḓivhudza u- u vha na muṱaleli na u malwalini
vha ḓo thetshelese radioni tiri Ko- kolivhuwa a ah
Eh, ndo ḓiimisela uri ndi ḓo vha na muṱa arali zwi phathi ya phaṱhutshedzo ya vhutshilo hanga eh, arali a ḓa ane mudzimu vha khou ri ndi ene o luga zwa zwino ndi ḓo lindela 086 0025 03 phalaphala ḽo kovhela phalaphala
ndi madekwana ndi matekwana vhuḓi mthetshelesi kha vha tsime radio ngafho tsini yavho eh hafhanoni vho ṱangana na dzikhware malalo mathini Mhm. eh nda khou ḓo vhudzisa hafhanoni eh kha vho suzeni Mhm. eh ndi a ḓivha vhona hafhanoni eh maḓikiṱani eh a nga ḓivha pele kana enea maḓikiṱa maṅwe na maṅwe Mhm. uri eh ḓikiṱa ḽine ḽa tou vha fara zwavhuḓi kana ḽine vha ḽi takalela nga maanḓa kha maḓikiṱa e vha a tshimbila ndi ḽifhio vha tou ri vhudza vho ḓikiṱa ḽithihi ḽe vha ḽi tshimbila ḽine vha pfa na musi vha tshi ḽi humbula i ḽi a vha takadza vha ḓo thetshelesa radio musere ah mbudziso ke eh, thi kupfesesa uri hu khou ambiwa maḓikita o yo ngo fhambana khamusi mm. eh, zwiimiswa zwo yo ngo fhambana khamusi zwo ḓi zwo ḓi ni vhidza mm. kana musi u tshi pfhi no yo performa ngafhi na ngafhi ngauri a thi ri a ni tou vha mutambi wa ni mm, tambiela mbango fhedzi Uh, eh, ḽine nda nga ri ndi a ḽi humbula nga maanḓa eh, ndi ḽiṅwe ḽe nda vha ndo ya hafhaḽa westin makhadzi o vha a tshi khou perform eh, ai heḽo ḓuvha ḽo ḓifhesa ho vha new year mm-hmm. eh, ndo vha ndo invitiwa u yo vha mc eh, makhadzi a muṅwe wa vhathu vha na khou perform i think na ramzi ah, ndo ri nda tou zwi vhona zwa uri ai venḓa ḽo hwala ḽo inga talent i- ndi nnzhi ndi uri nda wana ndi sa ḓi ndi vha ite ndi vha dzhenise boxini ndi ṱuwe na vhaya ngori ho vha ho ḓifha vho fhethu mulezi ku ndi no kubva kha andrew stago a ri hafhu kha ḽitambya ḽa muvhango hu vhonala vhafuwi vho ri sia ndi amba lwa u sa tsha ḓo vhonala kha ḽitambya ḽa muvhango izwo kha muthu we na vha naye lwa tshifhinga tshilapfu ni pfa zwi tshi ḓo ni fara hani musi a si tsheo a fhedza nga uri ndaa hei um kha ndi tou ri zwa zwino thi athu to zwi dzhenisa muhumbuloni na muyani wangani ndi khou sokou pfha ungari tshi kha ḓivha tshiṱori ṱhaṅwe kha ndi zwifhe tshifhinganyana ndi kone u zwifha zwo ri hai zwi zwi zwi khou itea ngoho zwa zwino thi tovha na vhuḓipfa vhuḓipfi uri ndi khou ḓipfisa hani 086 kana vha shumisa facebook kana twitter vha vhudzise mbuso dzavho ḽo kovhela oh, ya mbo ḓi tumuwa phalaphala ḽo kovhela
misi ah ndi kumba nanyi vhathu vha kale vha manakani khe vha vho suzeni vho suzeni ah. uri ni vho suzeni vuwa no ima nga nḓila ine vha tamba ngayo kha Muvhango ngoho ndi pfa ndi tshi to ṱuṱuwedzea nga maanḓa, ahuna ḓuvha ḽine ndi si vhone Muvhango, ndi uri ṋamusi vha tshi amba mufumakadzi wanga, vhananga, hu vha ho takaliwa nga maanḓa muḓini wanga vho Suzan. Ndo livhuwa nga maanḓa nga maanḓesesa. A vha a vha fare ngo ralo. ndaa mabasha phi nga simon a ri ndo bva jimisten hani ndi makonde tshilulu a ri nṋe ndi khou vhudzisa uri zwo imba zwo fhelela gai ndo sedza uri hu na luṅwe luimbo lwa tshingondo lu no rwa badi zwo imba a zwi nga fheleli ngori ndi ndo thoma khazwo ndi tshi yo dzhena kha hezwi zwa, zwa, zwa matambo ya tv zwo imba ndi zwine nda vha zwone zwo imba vhuimbeleli vhuya vhuya nkhuthadza nga maanḓa ndi uri eh, Na musi hu tshi khou pfi ndo hula zwi tshi khou konḓa, ho vha hu nyimbo dzi no nnyita uri ndi kone u pusher forward. Kha muzutu vhuswa, ndi lufhio luimbo luthihi lwe musi zwi tshi khou konḓa na vha ni tshi lu thetshelesa nga maanḓa na pfa uri holu ndi lwone lune lwa ita uri muya wanga u pfe wo dzula vhudzuloni? Nṋe ndi vhu vhona thungo dzoṱhe, ndi ḓo ḓi renda thi fhidzi. ndi lunolo mishumo ya tshiliso phalaphala fm a ri ngo ṋewa zwoṱhe upfi mikovhe ya tshilidzi ya fhambana ndi khou ḓi ri khamusi vho ni ḓo ḓi takuwa hafha vho ni ḓo ḓi guda vho 086 triple 02503 ḽo kovhela phalaphala hayi u sumbedza hafha hu si na muthu vha songo angwa u kha ḓi vho ḓi ṱoḓa na ri swika vho ri vhuṱae ḽo kovhela Hello, boss Zelen. Ah, ee vha ri ni mini hai vuwa no ima lura tsha thusani hai na nṋe ri ḓi hulisa nga havho mani ndi khou livhuwa zwone ri a takala ri khou wana muvenḓa washu no nga vhona ee ee ri hai mishumo yavho a vha i ite i bvele phanḓa vha ri tshikolo tshavho tshi rambege gai ndo pfa nga ri vho ri vha na tshikolo rambege ee tshi tshi rambege hafhaḽani um

Alright, ndi zwone nda.
mugomeli conrad a ri ndubva lwa mondo eh, a ri sangamisi eh, maṱaṱani mbudziso yanga ndi ya uri vhushaka ha maumela mahuwo na gabriel temudzani nga nnḓa ha ḽitambya ḽa muvhango vhu nga nḓila-ḓe musi vha shangoni ḽa vhukuma eh kha ndi tou ri houḽa muthu ndi khaladzi yanga ndi khaladzi yanga a nei zwa zwino nda founa nda ri khae nda ri ndi khou ṱoḓa 20000 eh, ya dzhena ri na dzi okay a ri mu founele zwino ri na dzi account eh, kha ndi khou mu fo- founeli. ya ndi khou mu founela zwino mutshilisi wa phalaphala fm eh, kha kha vhe a khou ṱalutshedza eh ndi khaladzi yanga ine ndi eno o thomaho i think ndi tshi thoma u shuma kha mbango o nthengela laptop uh, ndi tshi ndi tshi pfulutshela muḓini a nḓisela washing machine nga nḓila oh. ine a mpfuna ngayo o vha a khongo nthengele goloi eh, gabriel u to itani na nṋe ndi hone ndo dzula na maumela mahu hafha uri arali a nga humbela 20 000 zwino ndi nga mu fha yone nga nḓila ine vhiwo na vha na vhushaka havhuḓi ngayo
eh, thi ḓe uri ndi fhindulesana

uri afha nḓilani vhathu vha vha vha vha ndi kwamba vha vha vha vha dzhisa hani ngori vha vha sothu ndi hela muthu na muthu mukhakhela wo mu rwa nga tombo a u rwa nga apula ei kutshilo kutshilo lwa muthu vhafuna vhathu funa na tshikolo tsho to gudisa vhafumakadzi kutshilele mani
vho suzeni kana maumela mau ho ri khou bva maumela shangoni u pfuli tou vha na tshikolo tsho gudisa vhafumakadzi kutshilele a vha mufumakadzi ya he kharikhilamu vho ri khou i tamba kha muvhango u nga ri vha i tshila na shangoni wa amba ngoho ei ndi khou livha nga maanḓa tiri hai ndi ha vha kona vha muthu
ndi ndi hezwiḽa zwine ndi khou zwi amba musi kha ḓiro thoma uri tshiṅwe tshifhinga vhaṅwe vhathu a vha koni u ṱalusa uri na mathina maumela ndi mufhio suzeni ndi mufhio Eh, miss p Unfortunately vhathu vha expecter Susan kha nṋe ende a thina choice khazwo nga a thina ngoho ndi nga si ri a si nṋe Susan ende hezwi ndi tshiṱiraṱani vha ḓo wana ndi khou vhudziswa na dzi advice dza mbingano ndi a ita na dzi couple seminars because vhathu vha sokou pfha ungari ndi na ndi na vhuṱali hoṱhe zwi tshi ḓa kha mbingano ende ndi nga si vha dzime ngoho ndi ḓo tou vha vhudza nga mahala 086 mm.
3 phalaphala

kha ri dza fumi mhm. ri khou vhambedza maumela na suzeni um eh, kha ri soko ri maumela um eh, suzene na maumela vha fhirana nga three percent
three percent zwi amba uri
zwiṱukuṱukunyana not zwoṱhe okay. fumbili wa minete ndi livha kha awara ya vhuṱahe ri tshi vhuya nṋe ndi khou ṱoḓa ḓivha mafhungo a uri kha ri tshi lavhelesa muvhala wavho vhathu vhanzhi vha amba zwinzhi zwo yaho ngo fhambana ri vho zwi kona nga nḓila ḓe uri na musi zwone zwi lai nga tshifhinga tsha kale hu tshi khou pfhi mishumo i khou ṋewa vhathu vhane vha uri ndi vhatswuku vhathu vha tshi khethululwa nga nṱhani ha muvhala wavho o zwi konisa hani maumela ri thoma ra fhira ngafha
Nṋe ndi pfi Vho Nengudza Itani Calvin, ndi mutumbuli kana mufarabono wa tshiimiswa Real Man Foundation. Ndi ri lushaka kha ri farane zwanḓa ri ite mutingati kha u lwa na u tambudziwa ha vhanna, vhafumakadzi na vhana vhashu. nga u ralo ri nga vhuisa afurika tshipembe ḽa mulovha phalelo na zwiito zwa u tambudzwa ha muthu muṅwe na muṅwe phalaphala fm phalaphala fm fm ri na nnu misi yoṱhe ro ḓigeḓa ro ḓigeḓa kha phalaphala fm fumiṱahe wa minete ndi livha kha wara ya vhuṱahe ndi ya koporasi ya khasho ya la afrika tshipembe nga ngoho namusi ro ḓigeḓa na mahumela mahuwa ane namusi ro ḓivha na zwo ri dzina ḽawe ḽi pfi harriet avyayi miss pila iria tendi ḽa munna nṋe thi ḽi nyagi vho tendela uri na vhone vha kone u ri ṱalela hafhaḽa kha facebook kana kha youtube vho tou ṱoḓa phalaphala fm ri nanu misi yoṱhe ndi vha songo anga uri na vhone vho tendeliwa uri vha mu vhudzise tshiṅwe na tshiṅwe tshine vha ṱoḓa u mu vhudzisa nomboro ndi 086 002503 maomela ndi khou ḓo amba nga mafhungo a muvhala e, mafhungo a muvhala na ṋamusi ri kha ḓi lila ngao ri kha ḓi vhona hu na vhathu vha muvhala mugete une wa vha uri vha tou nga ri ndi vhone vha no tou nga ri kana vha wanesa mishumo e, musi na inwi musi ni tshi vhonala hafhaḽani kha televishini vhathu vha amba zwinzhi zwo yaho ngo fhambana a thi ḓivhi uri zwithu zwino zwo no vha khwine na mara ndi khou zwi humbula murahu nge vhathu vha vha tshi amba zwinzhi zwo yaho ngo fhambana no u kona hani mutsiko ulani une na ṋamusi ini a ni athu tshandukisa luvhala muvhala wanu um ho vha na tshifhinga tshe vha vha tshi zwi amba nda pfha zwi zwi na move zwi na zwithu zwine zwa khou ita kha nṋe ha swika tshifhinga tshe nda realize uri a thi nga koni u bva ngafha hune nda vha hone hune nda vha hone ndi nṋe hoyu a thi nga shandukisi ende a huna hune nda nga humela hone kha mudzimu nda ri kha vhanyite ndi vhe na kha ḽa ngede ngedegede ngori eh, ni ḓo vhudzwa zwoṱhe mani no vhifha badi mani eh, ngowa ni- na tv aini faneli ni ḓo vhudzwa zwoṱhe mara i think eh, vhutshiloni zwi ya ngauri vhone vha tshi thetshelesa vha pfha mini ngori u vhifha na khala eh, ndi zwone zwine zwa khou mbadela tshelede i khou dzhena tshelede i khou dzhena ndi khou ḽa ndi khou bva nga matshelo ndi kwa mushumoni zwino u khou amba uri zwinzhi zwine muthu a nga amba ngori khala yangai i hani e ndi mutsu nga, ah, nga maanḓa in fact ndi original Ndi- ndo ri hezwi u tshi pfhi vhathu vhatsuyi hu vha u khou thoma hanefha kha nṋe afha um zwine nda vha zwone a zwi vulei, a zwi tambei. Ndi nga si lale ndi khou remiwa nga ṱhoho ngazwo vho lini, hu na zwinzhi zwine ṱhoho i pfala u remiwa ngazwo not hezwi. Nga tshifhinga tsha musi ṱhaṅwe ho vha na pressure yeneyo ya uri no no swifhalesa, I think nṋe nda ndi busy ndi khou ṱoḓa uri mavhudzi anga a aluwe.
Mara hu na zwiṅwe zwikhala khamusi zwe na vhuya na sa zwi wane na vhudziwa nga nṱhani ha muvhala waṋu ha pfhi ndi nga nṱhani ha muvhala? Eh, vha nga si ni vhudze zwo um, uh, i think vhathu vhanzhi vha na consciousness ya colorism hune vha nga si ni vhudze na musi vha si khou ṱoḓa khala yaṋu vha ḓo so ah, ndi uri eh, ndi uri a ni khou fit na ḓiṱutshela na ḓiela yani zwi a konḓa u ya kha dzi audition vhathu vha no nga vha sa vhorine eh, a thi mulapfu eh, a thi na khala ya right a thi na mavhudzi a right ndi as you can see ndi natural so mm. zwi a konḓa nga maanḓa and a zwi ngo leluwa uri u nga wana mushumo wo ita presenting um eh, vhathu vha khou nyanga u vhona zwithu zwavhuḓi and vha khou ḓivhudza uri zwithu zwavhuḓi ndi hezwi a si hezwi mm. zwino u a sokou zwi pfa zwori eh, ndo feila ngori a tho ngo kona hezwi uri ṱhango ndo feila ngori khalati a si yone na thi dzheni hmm. a ah, na thi dzheni na dzheni henefho thi a ri a litshe
and ndi khou vhudzisa mbudziso nga nṱhani uri kha ḓivha na vhaswa ane vha vhori vha balelwa u ṱanganedza uri muvhala wanga wo to rali mm. ende musi wo rali a zwi ambi zwori ndo vhifha mm. none nṋe thi tendi kha mafhungo uri hu na muthu ono pfhi o vhifha mm-hmm. hafha shangoni hu na zwithu zwinzhi zwine ra zwi ita ḓuvha na ḓuvha na nṋe ndo to rali hu na zwe nda ḓola tshifhaṱuwoni tshanga arali ra nga shela maḓi afhanoni vha ḓo vha tshi khou vhona miss p ane a vha uri ha tsha fana naho misiphi yo ḓolaho zwi a ḓola zwone tshifhaṱoni ndi khou ḓo ri ni ambe navho avha vhana vha khou ri thetshelesa vhaswa na vhana vhaṱuku na vhaswa vha khou ri thetshelesa vha kha ḓi pfha ungari um muvhala wangai ai man khavhe ndi vhaṅwe zwino ri tshi khomba vha khou ḓola zwithu zwo ri vha kone u vha vhatswuku nga nṱhani uri vho vhudziwa nga shango uri hu pfhi arali tshithu tsha vha tshavhuḓi muthu arali a vha wavhuḓi u funa u vha mutswuku um i think zwine nda nga zwi amba ndi uri ni ngelekanyo dzaṋu Arali na ḓivhudza uri ndo vhifha na nṋe ri khou tendelana na inwi arali na ḓivhudza uri ni wavhuḓi na nṋe ri ḓo tendelana na inwi tshiṅwe na tshiṅwe tshine na vha tshone ndi zwe na ṱavha nga ngomu kha inwi muṋe uri eh, nṋe ro aluwa ri tshi vhudziwa nga vhomi yashu uri nga nḓila yalapfa ngayo uri tonga bere dzi khou shavha zwigidi so uri ndi ḓibvise kha mentality wa, wa, wa u enslaviwa nga opinion dza vhaṅwe vhathu vha tshi khou vhudza nṋe uri ndo vhifha badi ndi zwavho hezwo nṋe ndi dzhena gai henefho nṋe ndo ḓisedza tshivhonini ndi vha ndi khou vhona zwe mudzimu a ita zwi tshimangadzo masterpiece a picasso mudzimu vho to ita nga khole ndi uri au ni zwine na khou elekanya ni zwone nga inwi muṋe ende arali inwi na tshimbila ni na attitude yo uri nṋe ndo naka badi ri ḓo thoma ni vhona lunako lwanu A zwi ṱoḓi thabelo, a zwi ṱoḓi na askamela. Zwi ḓo, zwi vha zwi khou ṱoḓa inwi muṋe ni ḓi ṱanganedze uri ndi, ndo bebwa ndo rali, ndi nga hei nḓila. Ende arali inwi ni mutswu, ḓo ni u ṱoḓa hafha kha Facebook vhathu vhatswu ni tevhele vhone, ni tshi yo tevhela vhathu vhatshena. Ni, ni wane ni vhathu vhane na, na, na affiliator navho. Ngori most ya zwithu zwine na khou zwi Vhunzhi vhona, ha- mhm. vhunzhi ha vhathu vhane na khou vha vhona kha, kha, kha, kha, kha Facebook iyi, a, a vha, a vha, a vha real. ni khou sokou ḓiḓadza muhumbulo nga zwithu zwine ho, ho, ho, ho itiwa na dzi filter
ende dzi filter dzi a tswukisa vhathu no na muthu o tswuka fumiraru wa minete ndi livha kha wara ya vhufumi eh, eh, ya vhuṱahe ndi tshiliswa phalaphala fm zwa zwino ri khou dzula kha tshidulo tshifhisaho kha ino ni mbekanyamushumo ri na fhethu hune ra ri ndi tshidulo tshifhisaho a hu na vhushavhelo ndi u tou dzula kha tshidulo waswa u swikela u tshi fhindula mbudziso Dudududududu. mbuzi iyo ngayo kutoma ke hange yeno vhona tshiphaza hange kale inwi na tshimangadzo nani tshitswa malegere humbelani pfarelo hafha muya ni khou ombutshela noṱhe ndi khou humbela pfarelo ra ri tshi tswa dzi tinkisi tshimangadzo o ni vhudzelani ro vha ri tshi tswa ee ra ri tshi tswa nga maanḓa yoho hetshiḽa tshipadza tsho savaiva hu si nga riṋe ra tshiḽa tshiṅwe na tshiṅwe ndi khou humbula pfarelo khou humbula pfarelo uri nda ndi khou ita zwa vhufhuvhu
mara na musi a vhu tsheo vhufhuvhu ka ah, ah, ndi ḓo vha ndi khou tswela ndi right mara oh. i think eh, nḓuni ya tshimangadzo ndi yatswa
na ṋamusi mm. zwi amba zwo ri na tshimange a tshi ḓa ngei u fanela u ṱuwa doba zwivhili zwi raru nyana a tswini u tea u amba uri hetshi ndi khou ṱuwa natsho ndi khou amba uri u a tea u zwi ita mm. okay eh, ṅwedzi wo lamba mai no vhone tshi khou ḓidzima na khou ḓidzimela mi eh ro vha ri khou rabelela vhuvha hashu eh ra ri khou ita eh, daniel fasting nga ya ya vhege fhedzi eh so ri tshi khou rabelela tshanduko matshiloni ashu muyani yashu so muṱa woṱhe ra ri ngomu mara na greke
ri khou tou bva pfa mafhungo hafhanoni kha vhudavhidza na thekhinolodzhi uri mushumisani u pfhi u khou ṱuwa hangei mushumoni ri khou ḓo ḓivha uri hu na huṅwe hune ra ḓo pfa ḽiṅwe ḓuvha tshi vho pfhi eh, maumela ha tsheo kha muvhango kana a zwithu vhuya zwa ndi ḓo vhudza vhuduma mara zwa zwino ri na vhuṱanzi fhelelwa zwo ri nga lufuno lwa maumela mahuwa ri ḓo mu vhona kha muvhango nga lufuno lwa nga yo fhedzisela khe vhathu vhanzhi vha dzula vha khou vhudzisa uri eh, naho ro no yo zwi pfanyana nga ngei zwa zwino thi ndi kha tshithu tshi fhisaho mm. hu na muthu na ane maumela a tshila naye vhaṅwe thi ri ndo bva na zwa dzi semina dzi khaphulu na dza na zwa mbingano eh uri hu na muthu ane maumela a tshila naye na hawo mm. a vha mboni zwi amba zwa uri arali hu na muṅwe muthu o no khou lavhelesa zwa zwino kha zwi ḓivha uri eh, maumela u hone ende eh, muṅwe na muṅwe kha posa tshiṱori tenda tsha vha tshi tshi khou pfala ai tshiṱori tshi songo poziwa
eh, nṋe thi kongo dzula nda vhala dzi cv dza vhathu zwi a konḓa abe hezwi zwithu u hana muthu zwi a konḓa
mara a thiri arali vha tshi khou ṱoḓa bobo vhanzhi wa kona u lavhelesa wa sedza uri oyunoni oyunoni oyunoni mispi u khou hangwa uri nṋe abe ndi muporofita
okay na tshifhinga mbo ḓi tea fumile thendo bva kha ora ndi tou bva kha ora ya vhuṱaṋu ndi tshine zwa pona pona fm kha thome ro nwa maḓi musi ri tshi vhuya vha songo hangwa maumela harriet mahuwa u ḓo takutshedza a ri ṋea muzika wawe vha na bindu ḽine vha ṱoḓa u ita khunguwedzo yaḽo kha phalaphala fm phalaphala fm i nga vha thusa uri bindu ḽavho ḽi ḓivhee kha vha ite khunguwedzo na riṋe kha vha kwame vhahangwele mulelu zwino kha 073 591 7790 ndi 073 591 7790 kana vha tou rumela email kha mulelu v at sabc co za ri a vha anela zwi ḓo tshimbila kha bindu ḽavho phalaphala fm fm ri na nnu misi yoṱhe ro ḓigeḓa ro ḓigeḓa kha phalaphala fm Phalaphala FM yo saina muano wa vhuḓifari u ya nga ṱhoḓea ya Broadcasting Complaints Commission of South Africa. Fhasi ha muano uyu, ro ḓiimisela u vha hashela mafhungo a vhukuma, maambiwa sa dzhisia na mbekanyamushumo dzi sa vhaisi vhana, dzi sa ṱuṱuwedzi vengo na dzikhakhathi kana zwiambo zwa vhudzekani zwo kalulaho. Arali vha tshi pfa u nga ri tevhedzi muano uyu, vha nga kwama vha broadcasting complaints commission of south africa nga u tou ṅwalela kha broadcasting complaints commission of south africa po box 412365 craig hall 2024 kana nga email kha bccsa at napsa co za u wana zwinzhi kha vha dalele website ya www bccsa co za ṅwedzi wa shundunthule ndi ṅwedzi une ngawo ha pembelelwa u vhumbiwa dzangano la u fhaṱa vhuthihi dzangano iḽi ḽo vhumbwa nga 1963 afurika ḽo vha ḽone ḽa u thoma u vhumba vhuthihi uri hu kone u vha na mbofholowo afurika ḽi shandula vhutshilo lwa tshoṱhe ndi ḽa vhuḓi ḽi na mulalo na vhudziki ḽa dovha hafhu ḽa pfuma nga mupo vhutsila na mvelele kha ri fhaṱe afurika ḽavhuḓi na shango ḽavhuḓi ri songo khethululana nga lukanda muvhala mvelele na hune ra bva nga heino shundunthule sa afurika ri pembelela ṅwedzi wa afurika phalaphala fm
malo wa minete ndi livha kha wara ya vhuṱahe ndi ya koporasi ya khasho ya afrika tshipembe kha mbekamishumo ya namusi ndo guda zwinzhi nga maanḓa hezwi to sumbedza zwauri na vhone mutshilisi wa phalaphala fm khathihi na vhaswa ni songo tenda nyimele ya hayani i tshi ni thivhela uri ni sa swikelele miloro yanu khoyu u na riṋe namusi ro ḓigeḓa naye nga nṱhani uri ndi tsumbo na kha riṋe sa vhaswa mbekamishumo yashu ya namusi ya ro ḓigeḓa nga lavhurari yo tshimbila ngo rali ndi tshi khou livhuwa muthu muṅwe na muṅwe o ri ṱalela kha vhudavhidzani hoṱhe ha thekhinolodzhi na vhone vha vha to shela mulenzhe na vhone vha vha khou tou ri thetshelesa ri khou livhuwa nga maanḓa nṋe ndi a sendela thungo zwa zwino ndi tshi khou livhuwa nga maanḓa ndi tshi khou ita no vha humbudza muthu tshilesi wa phalaphala fm uri e, musi ri tshi takuwa hafhanoni dzi khou vhuya nga maanḓa u bva kha mubveledzi jones mr lava lava nṋe tshipisa na msp khavhe madekwa na vhuḓi ah